सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निराम में गोड़ लागे छी सब के तो आई एम विषम दिन अपन सब के सिंपल एगो गर्दन के पोस्चर कमर के पोस्चर के बारे में बताबो जा रहा छी बहुत कोई के अपन सब के गर्दन में दर्द कमर में दर्द ई सब बढ़ल रहे छे क्या कि अपना सब सारा काम जे छे आगू झुक के कर, करत रहे छे मोबाइल चलेना भेले चाहे घर के काम भेले खाना बनेना भेले लिखना पढ़ना भेले कोनो भी काम छै तऽ जादातर आगू झुके के काम करे के करै छियै तऽ ओहि सब दुआरे कनि ऊपर तकनाइ बहुत जरूरी छै बहुत कोइ अपना से ऊपर तकनाइे छोड़ देलियै से गर्दन के दर्द सब के लेल आराम रहै छै ओहिके लेल एगो सिम्पल हाथ एतऽ राखि कऽ गर्दन लग गर्दन सीधा राखि कऽ ऊपर तकनाइ सीधा फेर ऊपर सीधा एना कम्पीमे दस बेर स बेर दस बेर साँझ आराम आराम से करबै तऽ ओ बहुत फायदा करबै अपन सबके गार्डेन के लेल बहुत बढ़िया छै हरेक आधा घंटा बाद आधा मिनट के लेल मतलब थर्टी मिनट बाद थर्टी सेकेंड के लेल अपन पोस्चर चेंज कऽ लेबाक चाही जेना अगर अपना सब बैसल छै लगातार आधा घंटा से तऽ बड़ ठीक रहते कनी देर ले ठाढ़ भऽ कऽ कनि एक राउंड कनि के चलि फिर कऽ आबि जेबै आ बैसले बैसले कनि एना पाछू कऽ लेबै देह के स्ट्रेच कऽ लेबै से करनाइ बहुत बढ़िया रहै छै आ कुर्सी पर जे बैठल रहै छथिन तऽ कुर्सी पर बैठल वाला सबके भरि दिन कमरके दर्द ईसभ भऽ सकै छै तऽ ओहि लए अपन बॉडी डे के हिसाब सँ बढ़िआँ कुर्सी ऑफिस मे जे काम करै छथिन ऑफिस मे जे भरि भरि दिन काम करै छथिन हुनका सभके लेल बढ़िआँ कुर्सी रहनाइ बहुत जरूरी छै जे हुनका सभके कमर पिठ्ठी गर्दन सभके सपोर्ट करो तऽ आ पैर हमेशा लटकल नहि रहयके चाही पैर के नीचा मे एगो पीढ़िया ई सब स्टैंड जकाँ लगा लेबक चाही पैर फॉर्म रहो आ कमर हमेशा आगू आबि जाइ छै काम करैत करैत ओ पाछू चलि जेबाक चाही आरो गरदनि पर सपोर्ट करे वाला नीक बढ़िया कुर्सी रहक चाही आँखि के सीधा मे कम्प्यूटर हमेशा रहक चाही आ कखनो भी कोनो भी भारी सामान उठा रहल छियै तऽ एके बेर झुकि कऽ नहि उठेबाक चाही कनि प्रिपेयर भऽ जेबाक चाही जे हमरा भारी उठबैके ध्यानसँ आ ओकर बाद हल्का पहिले ठेहुनो मोड़ल रहक चाही तऽ हल्का पीठी झुकल रहक चाही हल्का कमर एके बेर पूरा पीठी नहि मोड़ल रहक चाही एगो सिंपल हम गर्दन के लेल अथी के लेल छोट जानकारी शेयर केलहुँ है आशा करै छी अहाँ सबके टिप्स नीक लागल है अपन आशीर्वाद दैत रहब धन्यवाद